Mintirho, Ku avanyisa ka 23 Pawulo a honokela huvo a ku, N'wina varikwerhu, ndzi hanyile ndzi ri la tshunxekeke swinene eripfalweni ra mina emahlweni ka Xikwembu ku fikela siku ra namuntlha, kavaloko Ananiya muprista lonkulu a lerisa lava a va ri kusuhi na Pawulo leswaku va n'wi ba nomu. Kambe Pawulo a ku ka yena, Xikwembu xi ta ku ba, wena khumbi leri basisiweke, hikuva u tshamile kwala ku ndzi avanyisa hi nawu kasi u tlula nawu hi ku lerisa leswaku ndzi biwa. Kutani lava a va ri kusuhi na Pawulo va ku, Xana u sola muprista lonkulu wa Xikwembu ke? Pawulo a ku, Vamakwerhu, a ndzi nga swi tivi leswaku i muprista lonkulu, hikuva ku tsariwile leswaku, U nga tshuki u sandza hosi ya tiko ra rikwenu. Kutani Pawulo Hi ku tiva leswaku van'wana exikarhi ka vona i Vasaduki, kasi van'wana i Vafarisi, a tlakusa rito ehubyeni a ku, N'wina varikwerhu, ndzi Mufarisi, n'wana wa Vafarisi, kutani ndzi avanyisiwa kwala hikuva ndzi languterile ku pfuka ka vafi. Loko a vurile sweswo, Vafarisi va sungula ku kanetana ni Vasaduki, kutani nhlengeletano yi avana hi le xikarhi. hikuva Vasaduki va tiyisa va ku vafi a va pfuki naswona a ku na tintsumi ni mimoya ku hava. Vafarisi vona va pfumela sweswo hinkwaswo. Kutani ku pfuka huwa leyikulu. Vatsari van'wana va ntlawa wa Vafarisi va suka va yima, va tiyisa swinene va ku, A hi kumi nandzu ni wun'we eka munhu loyi. Xana ku nga va yini loko ku kumeka leswaku i moya wun'wana kumbe i ntsumi yin'wana leyi vulavuleke na yena? Ku kanetana ku ya ku kula ngopfu, kutani ndhuna ya nyimpi yi chava leswaku Pawulo a nga tshuka a hundzuriwe hi vanhu lava. Kutani yi lerisa leswaku ntlawa wa masocha wu rhelela wu ya n'wi vutla emavokweni ya vona wu n'wi tlherisela ekokolweni. Evusikwini lebyi tlhandlamaka, Hosi yi tikomba eka Pawulo yi ku, Tiyisa mbilu, Pawulo, hikuva ku kotisa leswi u humeseke vumbhoni lebyo tiya ehenhla ka mina kwala Yerusalema, Swi fanele leswaku u humesa vumbhoni lebyo tano ni le Rhoma. Loko ri xa, Vayuda va endla makungu, va tiboha hi ku hlambanya va ku, Hi nga ka hi nga dyi ni ku nwa loko hi nga si dlaya Pawulo. Lava boheke makungu lawa a va tlula makume mune. Va ya eka vaprista lavakulu ni ka vakulukumba va ku, Hi tibohile hi ku hlambanya lokukulu leswaku hi nga ka hi nga dyi nchumu hi nga si dlaya Pawulo. Sweswi ke, N'wina ni va huvo, yisani rito eka ndhuna ya nyimpi leswaku yi mi rhumela Pawulo, mi endla wonge hiloko mi lava ku ya emahlweni na ku kambisisa swin'wana etimhakeni ta yena. Loko hi ri hina, hi ta va hi tilunghisile ku n'wi dlaya a nga si fika. Kambe ntukulu wa Pawulo a twa leswaku va n'wi tumbelerile, hiloko a famba, a ya ekhokholweni a ya tivisa Pawulo. Pawulo a vitana yin'wana ya tindhuna ta dzana ra masocha, a ku ka yona, Yisa jaha leri eka ndhuna ya nyimpi, hikuva ri ni mhaka leyi ri nga ta yi tivisa eka ndhuna. Kutani munhu loyi a teka jaha, a ri yisa eka ndhuna ya nyimpi a ku, Mubohi wa Pawulo u ndzi vitanile, a ndzi kombela leswaku ndzi tisa jaha leri ka wena. Ri ni mhaka leyi ri nga ta ku byela yona. Ndhuna ya nyimpi yi khoma jaha hi voko, yi ya na rona etlhelo yi ri vutisa yi ku, Xana hi yihi mhaka leyi u lavaka ku ndzi tivisa yona ke? Jaha ri ku, Vayuda va twananile va ku va ta ku kombela ku tisa Pawulo ehubyeni mundzuku, va ta endla wonge hi loko va lava ku ya emahlweni ni ku vutisa timhaka ta yena. U nga tshuki u va pfumelela, hikuva vavanuna lava tlulaka makume mune va n'wi tumbelele. Va tibohile hi ku hlambanya va ku, Hi nga ka hi nga dyi ni ku nwa loko hi nga si n'wi dlaya. Ni sweswi va tilunghisile, va karhi va langutela leswaku u pfumela. Kavaloko ndhuna ya nyimpi yi tlherisa jaha rero, yi ri lerisa yi ku, U nga tshuki u byela munhu leswaku u ndzi tivisile timhaka leti. Ndhuna ya nyimpi yi vitana tindhuna timbirhi ta dzana ra masocha yi ku ka tona, Lunghisani masocha ya madzana mambirhi ni vagadi va tihanci va makume-nkombo ni vavanuna va madzaha mambirhi lava tamelaka matlhari va ya eKhezariya, va ta suka hi nkarhi wa nkaye wa vusiku. Naswona lunghiselani Pawulo swifuwo leswi a nga ta swi gada, mi n'wi fikisa eka hosi Felikisi a hlayisekile. Kutani a tsala papila leri nge. Klawudiyo Lisiya, Eka Felikisi hosi leyi chavisekaka. Xewani. Vayuda va khomile munhu loyi, a va lava ku n'wi dlaya, kambe loko ndzi twile leswaku i Murhoma, ndzi fikile ni masocha, ndzi n'wi vutla emavokweni ya vona. Kutani hi ku lava ku tiva lexi va n'wi mangalelaka ha xona, ndzi n'wi yisile ehubyeni ya ka vona. Ndzi kumile leswaku va n'wi mangalela hi timhaka ta nawu wa vona, ku ri hava nandzu lowu a faneriwaka ku avanyiseriwa rifu ha wona. kumbe ku bohiwa ha wona. Kutani loko ndzi tivisiwile leswaku Vayuda va ta tumbelela munhu loyi, ndzi n'wi rhumerile eka wena. Ndzi lerisile vamangaleri va yena leswaku va hlamusela timhaka ta yena emahlweni ka wena. Masocha ma endla hilaha ma lerisiweke hakona, ma teka Pawulo, ma n'wi yisa le Antipateri nivusiku, loko ri xa, ma siya vagadi va tihanci kwalaho va hundzela emahlweni na Pawulo, kutani masocha ma tlhelela ekhokolweni. Loko vagadi va fikile eKhazariya, va nyika hosi papila, kutani va tisa Pawulo emahlweni ka yona. Hosi yi hlaya papila, kutani yi vutisa Pawulo leswaku i wa tiko rihi. Loko yi twile leswaku i wa Kilikiya, yi ku, Ndzi ta ku yingisa loko vamangaleri va wena va ta va va fikile na vona. kutani yi lerisa leswaku Pawulo a hlayisiwa endlwini ya vuhosi ya Heroda.